bagaetsho ra go amogela o dumedisiwa ka boitumelo lekgetlho la ntlha tota re kopana o dumedisiwa ke beny wa ga motaung ra omagela e le dikgwedi tota re ntse re bua re akanya ka wena ka ntlha ya gore re mo dikgweding tota dingwaga di le masome a mararo tsa demokrasi ya aforika borwa ebile gape re mo kgweding ya bašwa ebile re keteka gape letsatsi la borre jaanong re tsamaya ntse re ipotsa dipotso segolo jang ebile re itse gore batho ba re buang le bone ga jaana ba mo mafaratlhatlheng ga re bua ka mafaratlhatlha ke re wa itseng re bua ka tsa digital jaanong ntlha e kgolo e re kopantseng ka kwano ebile ke se ka go senyetsa nako re bua ka seabe sa borre mo baneng borre ba teng ka kwano um re tlo bua ka borre le bana ba basimane Re batla go itse gore di tsamaya jang, kgolagano ya bone e eme jang, mme re tlo nna ntse re go tlhalosetsa ka dintlha go ya kwa pele. E re kwa tshimologong fela ke kopane le baeng ba rona ka kwano kgotsa phanele ya rona jaaka re itse, ba ba tla ikitsiseng gore bone ke bomang. Mo letsogong la ka la moja kgotsa la me la moja re na le Dumela Rra Etsho, re a go amogela mo Motsweding FM. Dumela Rra Ke. O ka tlhalosetsa bareetsi ba rona gore wena o mang? Alright, nna ke nna Kabelo Ditlopo. Eh, ke tswa ko remarkable man organization and ke pharmacist by profession ra go amogela right so mme yo mongwe gape yo a tlileng ka kwano e le moeng wa rona dumela right so wena o mang ka kwano dumela mongame nna ka leina ke dibalipile mafora ke tlhaga ke le ko manforial gender advocacy group Mhm. Eh, thank you eh, rebene ke peter monyai i'm a pastor eh ke ke representa man on track eh dokos bona bile ke a mo itsise go sa tlhoke gore ke mo itsise a ikitsise eh o ka bolelela ba dibedisa bogedi ba rona eh dumelang eh ko lapeng ga le re lebeletse nna ke Douglas Mosadi eh ke na le dingwaga di le soma a mararo le bobedi ke le mokgaso mme ke dira thulaganyo ya thagamoso motsweding FM magare ga ura borataro le ura borobong mo mosong ke a leboga ra leboga dimos um mo letsogong kwa la moja la molema tota ra go dumedisa raetsho
ke a leboga re motaung le babogedi nna ke pastor lesiba kgwele go tswa ko moral generation movement ke a leboga bagaetso tla kwa tshimologong fela re simololeng ka kgang ya rona mme pele ga re ka simolola ka kgang ya rona A re tlhalose gore ga re nosi, re na le baeng ba ba leng teng ka kwano. Um Borraetsho dumelang ka koo, ra la amogela mo thulaganyong ya rona. Um Re solofela gore tsotlhe ditshwaelo tsa lona di tla thusa go aga setšhaba. Ra go itshimolola kwa ntleng, re simolola ka um convener ya rona mo Bokone Bophirima, re bua ka Rre Kgwele. Rre Kgwele, re bua ka kgolagano magareng ga mosimane. Re bua ka kgolagano magareng ga rre. Re bua gape ka seo se emetseng e leng botho. Ke batla go tlhola fela le go tlhola gore ga re bua ka botho, maikutlo a gago ke eng ka botho mo malatsing a?
Re na le tatlhegelo ya botho. Rre Nelson Mandela ga na tlhoma Moraregeneration Movement, o buile ka the RDP of the soul. Ee, go ra e tlhoka, mme re tlhoka gape le go tsosolosa botho, ubuntu. Ga re leba di-community values le di-family values, malapa ga a tsepama ka ntlha ya gore lelapa ga le na. Molemi mo teng ka ntlha ya rre mo gongwe o fitlhela rre a se in his rightful position ya go ba the leader of the family. Yaanong ge rre a se in his place a se mo boemong ba gage re bona um tshimologo ya crisis mo familing. Tshimologo eo e etegela ko baneng kgolaganyo ya ga rre le mora wa gage ga se o tshwanetseng e be e le e o ka reng motho ke role model ka ntlha ya gore mo gongwe o tshaba rre wa gage rre wa gage o iphetotse selalome tau mo lapeng ga a tlise mošwa wa gage very close gore a kgone go mo mentora ka gore ge ngwana a sa bone mentoring re feletsa re na le crisis um ba bangwe e nna bana ba ba nang le bana mm. wa fitlhela re na le um shortage re sena go na le tlhokego ya parenting skills mm. ka gore mošwa ga nna le ngwana a le less than say 17 18 20 ga itse gore ga a sena go ba le ngwana o suddenly Batsadi ba mo kwatetse, ga ba bue le ena sentle ka gore o ba disappoint-ile. Jaanong seo se feletsa mošwa o a sa itse gore le o nna motsadi o ntseng jang, ga a na parental skills. Ke se re leng mo re generation re boneng se le botlhokwa gore re tshwanetse ra netefatsa fa bašwa ba rona ba e leng batsadi ba rutiwa parental skills gore kgone go nna batsadi ba ba tsepameng ba ba itseng maikarabelo a bona ya ka batsadi ba ba itseng maikarabelo a bona le mo baneng ba bona o buile ka ntlha e nngwe e botlhokwa o buile ka go nna le botlhale le bokgoni ja go godisa bana botlhale jwa go godisa bana ke bofe
Bo simolola pele ka ge rre a kgona go nna sekai mo baneng ba gage. Ba ithuta gore rre o ne a dira yana ge a kopana le kgwetlho e ntseng yana, o ne ge ke tsene mo matsapeng. A kgona go mpitsa, a boa a nkaga. Gepe eo ya rre o a tsamayang a kaila gotlhe a sena nako le bana ba gage, e ra gore o palelwa ke go transfera the necessary skills, parental skills, tse di leng botlhokwa. Mme ge le ge di seyo, ra kgona go nna le programo tsa go ba ruta parental skills gore ba itse maikarabelo a go nna motsadi. Re tlo e tsaya kgang e, mogaetsho, re e dira ya rona. E se ka nna gore re tlotla ka ba bangwe. Ke ka ntlha e ke tlo kopang Abuti Kabelo ka kwano. A, Abuti Kabelo, a, a ko mpolelele fela go le gonnye fela ka kgodiso ya gago. O gotse yang? Motho o gotse nyang jaaka re? Alright, nna ke gotse um mo lelapeng le e leng gore ne le na le both uh, parents Yeah. mme le ntate and then uh, but unfortunately uh, Rre o ile a tlhokafala but we did not have a close relationship nna le ene and then ko re ne nka re ke motho ene gore o bogale um ke motho ene gore a na sa bui le nna ke la bona mo go leng gore go na le father to son sort of relationship so kore gantsi ne ke ya ko go mme ko go mamaka ha ne ke na le mathata and then um kore ha ke ya ko go papa ke ha ne gore ke ne ke kopa tšhelete ke kopa dilo tse le gore tse tse jalo tsa go bo di-cell phone jalo jalo la ke pasitse maybe ke mmontsha reporto fela mara ne go sena a relationship e le gore ke kgona go nna opene ke kgone go thuba pelo ya ka mogene ga o lebile rrago o bona e kete go ne go diragalang ka ene kore ne le motho e ne gore ka di-weekends Yeah. ke motho e ne gore was never really there and uh, ke motho e ne gore na nwa bojalwa eh, na le bogale eh, had a lot of anger you know and then ne ke mo tshaba kore kila bona ga o tshwanetse o tlhompe motsadi yaanong ga se tlhompo fela yaanong wa mo tshaba o kila bona that was sort of the relationship A ke nnete gore rona, ke isa le ko go lona borre, a ke nnete gore totatota borre ga re bue? Ke nnete, a re bue ene ra shauta. Um in fact go sa bue go cause gore yaanong re expressa instead of now responding ra reacta. Okay.
Ee, a re bue as borre and. Well, if ke buella in the, the side ya bacha, eh, bontate ba rona, ha ba bui at all. At all. Ko shebini ra bua. Thata.
Ha utlwa.
Too much. Eh.
And eh, la, la, la, la, la, la ke bona ko shebining, ko dithabeleng, re nwele. Eh. That's when we are able gore re ntse re thue mafatlha ya me. Mare, on a normal active day, a re bui.

Kore ke boitekanelo ba tlhaloganyo and basically kore World Health Organization e tlhalosa gore you are at a place mo e leng gore o bereka sentle le batho and o kgona go cope-a ka stress, everyday stress. uh, daily stress and it's also coping with learning go ithuta le go berekisana le batho you know so there is mental health boitekanelo ba tlhaloganyo then go na le eh, kgatelelo ya tlhaloganyo le maikutlo and eh, go na le e tseneletseng so this is what we call depression and then e na le diagnosis ko re ngaka a doctor medical doctor ke ena tshwanetse a tle a go check-e mo criteria gore a mme wa qualify gore o nne called depressed ee so go na le depressive episodes ke le mo e leng gore go na le di-symptoms tse e leng gore wa di bontsha and then go na le depression yaanong e tseneletseng ke kgatelelo e tseneletseng yaanong mo e leng gore ga o sa tlhola o batla go ja o dula o ntse o robetse o dula o ntse o kgathetse le bosigo ga o robale ga o sa tswa le ko dithabeneng ga o sa nwa Ha o sa ya kerekeng, ha o sa batla go rapela, kore you are just in a isolation, kore o dula ntse o batla go nne one fela. Eh, so that is now when you are in that depression. Eh, gantsi re na le di-depressive episodes mo e leng gore di a tla di sentse tse mare di a tsamaya, ke e leng gore ga ya tsenela. Mara yaanong go na le kgatelelo yaanong mo o bona- mo o bonang gore yaanong a ke sa kgona yaanong. Ke ba Lepile, Dumela. Eh, o itlhalositse gore o mang. Ga go bonolo go nna rre, ne? Ga go bonolo gotlhegotlhe. Goreng? Ga go bonolo go nna rre ka gore jaaka le setse le amile gore bontate ba palelwa ke go bua Ee. kgotsa ga ba kgone go bua. Eh. Um mo gongwe tla ke efe sekai ka nna gore nna ke gola ke dira ditiro tsa ntate Ee. mme ntate a ntse a le teng a sa bonale Mm. mo ke neng ke simolotse ke ke phepafatsa taxi renke ke disa e le go tlamela ausi wa ka le mme wa ka a lwala mme ntate a ntse a le teng mme go sena tiro ya gago epe ya e dirang ya bontate jaanong ke ne ke le ntate mo lapeng la ga ntate a ntse a le teng go feleletsa go nna le se re se bitsang identity crisis gore nna ke tsere boemo jwa ntate mme ntate a ntse a le teng jaanong le nna ke gola ha- ha- ha- kore ga nka mo lebelela gore go ra gore ntate o tshela jaana kgotsa ntate ke ga a dira jaana ke a go feleletsa ke gola jalo bongwane ke ba gola jalo gore wena jaaka ngwana ke wa bereka o le- o le- o le- o nna ntate ke ntse ke le teng jaanong nna ke nna mosadi boemong jwa mosadi a le teng. Ke, ke ka moo ke reng go bokete gore o nne ntate kgotsa go bokete go nna ntate mo lapeng. Maemo a a go dirile gore o ikutlwe yang? Ke, ke gola ke na le um kgatelelo ya maikutlo le nna mo, mme a e seng a a tseneletseng, le kgatelelo ya maikutlo mo goreng o tla bo o tshwanetse ke gore o tlamele mme a lwala, o bone gore o fitlhelela melemo ya gagwe, O bono re kgaitsedio o ya sekolong, o duela tsa ko sekolong. Le wena ka fa o tshwanetse o je, o tshwanetse o tlhape. And-e ga ke simolola ke tsena le sekolo, ke ga ke ntse ke tsweletse, ke feleletse ke tlogela ke bala grade nine. So ke ga ke bona gore jaanong mme wa tlhokafala ke le mo grade five, ke feleletse ke simolola ke tsena mo digongwaneng tsa bashimane, ke dirisa diritibatsi, ke nwa bojalwa. um ke nana ke tla masigo tiro e yaka ke golang ke e dira e entire ke monna jaanong ka tla nako nngwe le nngwe ke ka moo e feletseng e, e, e nkama mo goreng ke nne le kgatelelo ya maikutlo le ga e ne e se a tseneletseng go na le yo ge re bua yana o o bona kgang ya gago mme a re le nna kana ke mo go yone mme ke dirisa diritibatsi o ne wa tsayang mo diritibatsing wena go tswa mo diritibatseng ke ke gola ke ke rata go bala ee. go buisa jaanong ga o ntse o buisa go na le dilo tse e le gore di tla di go ama o ipaa mo ditlhakong tsa mokwadi hmm. gore kana go lofa mokwadi o ka re o bua ka nna gore nka fetoga go tswa mo motho mo ke leng teng ga jaana hmm. ka bona gore ke nna le botshelo jo bo botoka hmm. o lebelela barutabana ba gago o lebelela dingaka o lebelela boramolao gore tsatsi lengwe ke batla go ipona ke le fale mme se ke se dirang go ra gore ke tshwanetse ke tswe mo go sone ka gore se tla- se tla affecta bokamoso jwa ka ka moso Ee. ga ke batla go ipona ke le lepodisa ke le fale ke re la- ke ke le morutabana ke tsoga ke ruta bana mme ke ke nkga motswedi mo mo matsogong jaanong go raya gore ke tshwanetse ke batle tsela nngwe ya gore ke tswe ke fapoge mo tseleng ke leng mo go yone ke nne mo mo tseleng e thokgameng mo go nthetseng mo go neng gwa nthuta gore Ke bone segongwana sa basimane bangwe ba ne ba ikatisa, ka tsaya tshwetso ya gore nte le nna tsatsi le letsatsi ke nne ke ba sala morago ke ya go ikatisa le bone. Um monagano wa gore gangwe le gape o bo o tsaya sekerete o tsuba wa feleletsa o dule mo go nna, ba feleletsa ba nthusa ba bangwe ba nthaya ba re ga e le gore o batla go tlogela ka pele nna le disubitse mo kgetsing. Hmm. Nako le nako ga ikutlwa tlhaloganyo e le e go tlela ya gore a ko eme fale o peipe motsoko fale Tsaya semonamone o monemone tlhaloganyo ya lebala ka seo. Ko bofelong o feleletsa o dule gotlhelele o tswale mo ditšhoming tseo tsa gago tsa gore gangwe le gape re lema mo kgoneng la tsuba. Ke a leboga.
Pastor, eh, Pastor Monyai o teng ka kwano. Pastor o tlhalosa gore o godile eh ga a godiswa ke rrago. Ee, and eh, ke lebogela tšhono eno gore ke tlhalose kgang eo. Eh, ke, ke gola eh, mo lelapeng ke nna le, le malomaka ke nna le mmamogolo le my mother le mmangwane mmangwane a ba tlhokafala le my uncle and then re ne re le bantsi yalo in a, in a three roomed house hmm. ko motlhakeng so and then ke gola yalo go sena rre my uncle eh, malomaka ne le ene eh, a father figure in the house but o sala feleletsa a tswile a nna ko mangwana gage hmm. ra sala fa o le mamogolo le le le mamaka le le mangwana before before a tla tlhokafala so re gola yalo e le gore no ga gona di-father figure and ha ntse gola mo maemong ao o simolola o batla mongwe o ka go kaelang gore go nna rre o tshwanetse o nne jang and some eh, ke sa le ka iphitlhela e le gore ga ntse ke gola ntse ke batla yalo ka iphitlhela e le gore ke batlile ke fapoga ke gopola re wa ka mo next door a mpitsa ke ne ke setse ke- ke ke amana le mosimane mongwe o ne a itsege ka botsotsi mo lekeišeneng so a mpiletsa mo fenceng a re rawe a tumela kwano a re ke ntse ke go bona wa mana le monna ole ene man wa mo itse monna ole gore o ntse jang wa itse o itsege ka di- ka di- ka di- ka ditiro tse di ntseng jang mo- mo mo lekeisaneng a ba re ke kopa gore o o- o- o- o kgaogane le ene a ba a ba- a ba ntha mafoko ke ya a ba re o itse boy ne ba mpitsa boy ha ne ke gola a re boy ha ne re go bona o gola ne re bona motho o ka nnang motho mo setšhabeng mm. jaaka ngaka kgotsa o rutegile o le a lawyer or something mm. mare tse ke ne ke go bona di dira ne e se dilo tse di go tshwanelang so mm. sometimes ke rata go tlhagisa kgang e brabeni gore ga re gola re le bana um sometimes ga go sena a father figure o feleletsa e le gore o lebeletse batho ba ba rona ene dilo tseo ke tsone tse di go dirang gore o fapoge mo tseleng ene ke rata go rotloetsa bareetsi le bašwa ba ba lebeletseng gore the- go na le dikai tse di molemo tse di ka go kaelang gore go nna rre ke ke go nna jang mo botshelong Yeah. um ka setswana tota re atle re re a re ke re bua ka re o e seng wa madi le rre re bua ka rre Yes. um ga a go godisitse ke rre yes yaanong o o tlhalosa gore rre wa gago ne wa tsamaya um o bua ka kgang ya go godisiwa ke rre o e seng wa madi yes ke tlo dirisa rre o e seng wa madi yana moreetsi ke selo fela gore le wena mogedi wa tlhaloganya re ke bua ka eng gore rre ke rre tota Yes. ee Eh, e e tsamaile ya kgodiso eo then i really ke le around ten years e re go nna le rra a nna le kgatlhego mo motsading wa me um a ba monyala i was ten years mme hela le ga ba sena ba nyala um my mother ke ene o sala a tsamaya le ene nna ke sa le ka sala ko gae ee ke sala mo maemong ao go ntse go sena a father figure ne ba tla fela gabedi mo kgweding ee e be e le gone ke bonang a father figure so mme fela le a go ntse go then e rile ga ke dira um marematlou then ke gone mo ne ke sale ka nna le bone at least one year mme fela le ga go ntse go ntse jalo Jaaka Rre Kebalipina a buile fale le Rre um Kabelo, gore o ne a itshiela rre. Wa bona? O ne a itshiela, ene ne le motho o ne a siame. Mme hela o ne a itshiela, ha e cha, ha e, ha e nna Freita ga gone, o ne a seyo mo lapeng. So, le, rre a ka etsa a le teng. mme hela boteng jwa gage wa se bo ikutlwele um wa nna a nna teng mme hela wa tswelela pele o ntse o tlhoka motho o ka go kaelang um um phetogo e tona e sa le a diragala um mo botshelong bape rre o ntsalang ene o sa le a tlhokafetse um i think ne ke na le um three years mm. and then ke sale e rile ke gola um re o ntsalang o na ne se nna fela ngwana gage mm. o na na le ngwana fale le mme o sele a ba nna le o mong fale mm. a ba nna le o mong fale so ke sale ka re ga ntse ke gola ke gopola ke kopana le jaaka o ntse o bua o re mmitsang a half brother mm. a mpona ke tswa ko kerekeng a re monna o tlhapile o apere smart o ka re o tlo tsamaya mo dikgatong tsa ga rrago mm. e be ke retologa ga sena retologa lebelela kwa ke lebelela ko ke tsamaya kare not me mm. ga nkitla ke tsamaya tsela eo and-e ke rata go bua jalo ke re ke leboga modimo thata o sa le a baya seatla sa gage mo godimo ga botshelo ba me and then a fetola botshelo ba me ke ke nyetse mosadi a le mongwe ke na le bana ba babedi le ene ene seo ke ke ke ke tlotlomatsa thata modimo o sa leng a nthusa mo mo letong la botshelo le um re tlo kopana le mogatsi wa rona ka kwane wa thulaganyo ya mo mesong e leng douglas mosadi demos um douglas um o rre mo industering e re le mong go yone ke solofela gore tota-tota industry e na le mo yone e na le dikgwetlho tse dintsi tota mme e nnile botshelo jwa gago yaanong um a ko tlhalosetse mogedi wa rona kgotsa moreetsi wa rona gore o rre o ntsenyana o gae um boke so sa ntlha ke se ke tshwanetseng ke se gatise ke gore ke tlhokile lesego la go disiwa ke rre Mm. Um, fa o lebelela fa nka kopanya dingwaga tsa tsaka le ngwaga wa 1976 mm. gore mme wa motsadi o ile a ntsaya go tswa ko ke neng ke nna tene ke tswa ke tsalelwa ke le ko dobsonville mm. mme a ntsa ke sena um eh, rre ka nako eo e le mme fela le nosi mme a ntsa a nkisa ko tlapeng go nkisa mo lobahikeng and ha ke ne ke ya ko tlapeng le teng ko tlapeng go ne go sena father figure um ke godisitswe ke mosadimogolo ko ka nako eo mme ne ke sa itse gore ga go twe go bua ka rre o rayeng um eh, ka nako eo gonne go bua nnete fela ke itse mme motsadi fela gore ke itse batsadi ba e le goreng ke basadi ka nako eo um mme ke ile ka simolola gore se godiswe ke bone kwa tlapeng e be e nthuta gore gongwe nna nka nna motsadi mo baneng ba me ga e le gore ke tla blessiwa ka bana jaaka ka mongwe le mongwe a lora um go iphitlhela a na le bana hmm. ka lesego eh, boke ke ile ka kgona go nna le bana mme um dikgwetlho di nnile teng um morwadi aka wa ntlha o ile a tlhokafala ka ntlha kankere ya brain tumor hmm. and Nako eo mo o iphitlhelang o sa itse gore o simolola go nna rre mme o simolola go fa motho o lerato le o seng o tsamaya o le bone wena o practice-a go go ka tlisa lerato mo ngwaneng o. Dingwaga di le supa di le robongwe ke fa setse a tsamaya. Ga o sa ntse o re kgwetlho ke eo o bo o bona ngwana wa bobedi ke tsena mo lenyalong, O bona ngwana wa bobedi go tla wa mosimane ka lesego ke re no ke ke blessitswe ka ngwana wa mosimane. But le ene ngwana wa mosimane ha tla o tla ana le bolwetsi ba gagwe o tla ka ana le autism. And bolwetsi ba autism ke bolwetsi bo ile e goreng bo na le dikgwetlho tse di seng kana ka sepe mo go borre. Um o o tshwanetse o ithute ngwana ngwana ha nne le puo eh o nna thari mo go bueng o nna thari mo go developeng jaaka ngwana, mme dilo tseo e nnile e nnile kgwetlho e seng kana ka sepe mo go nna gonne o tshwanetse o o simolole go mo fa lerato leo. Mme e bile kgwetlho e nngwe ke gore fa o lebelela mo re nnang teng mo Mahikeng ga re na sekolo se se e leng sa sa autism, sa bana ba autism, mme go tsaya ngwana o bo o a go mmaya kwa Rustenburg wena o nna mo Mahikeng. Ka nako dingwe ga le kgone go nna le nako eo ya gore le nne le kopano eo ya go mmontsha lerato leo gonne nako eo ga o nne nako e ntsi le ene. Mme ke ile ka kgona go nna le ba basetsana ba e le goreng ke ke ba ke nna le bone. O wa mosimane o sa ntse a nna ko Rustenburg ka ntlha ya seo. Mme motho o ka re um kgodiso mo go nna e, e nnile e nnile mo goreng ke batla go bona bana ba me ba godisiwa ke batsadi ba le babedi mm. ke maikano a me ke a tsaya gore um no matter what um modimo nthuse gore mo kgodisong ya bana ba me a se ka ba godisiwa ke mosadi a le nosi ka re bue ka industry ya rona kgang ya gago ya rotloetsa re a tsamaya re mo di-gigeng lefoko le le dirisiwang meletlo e e farologaneng e e leng gore re itumedisa batho Yeah. eh e nnile le seabe se sefe mo kgodisong ya gago ga o e leba gone yaanong gonne ke tiro yo ke tiro mme um ke gopola mme o ke mo tsereng a ntha a re ke a go emisa leng ke bona ke bona ke roitse gore ke tsa mo go lebelela christos levine o bo mpolelela gore o ne o re ke fetse and ka nako e ne e le gone ba tshwara dingwaga di le soma matlhano ke tiro um boke gonne fa o lebelela um fa o lebelela um um madi a re a re ka tswang motho wa gola mo ka kakaretso a re re madi ga o gola fela hmm. ga nka a lekana hmm. mme jalo ga o ira extra income hmm. e e leng gore ke ya bo dj um eh, eh, o tshwanetse o e dire mme o se ka lebala um eh, maikano a o a tsereng le gore o godisa batho Ga o nna le letsatsi le e le goreng ke letsatsi le e le goreng o teng mo gae, ba neye tšhono ya go nna le le wena, ba ba ba go anye, ba itumelele go nna le wena. Um maloba fa ne go celebrate-iwa letsatsi la la la di-games, International Games of what what, ga ke sa gopola sentle. Mme so seo se ke sone se se ntirileng gore ke nne closer to to my kids or ke nne gaufi le bone gonne eh go le gantsi fa fa ke fa ke na le go nna le tšhono ke atla ke be ke tshameka bolo le bone mm. eh di game le bone ebile ba nja tota ga ke sa tlhole ke ke kgona go go ka baja ko game eo mm. mme ke one e irang gore re re kopane bontsi ba sebaka ga ke na ga ke na le tšhono mme mo ke bona mo e le goreng dikgwetlho di mbatla tsa gore ke go letse um ba a itse gore ba tlile go batla madi mo go nna um mme madi ao ke tshwanetse ke go a bona golo gongwe seteišene seo se re itseng se ke motsweding fm re mo thulaganyong ya rona e e kgethegileng dingwaga di le masome a mararo tsa temokerasi ya aforika borwa re leba setshwano seemo se eme jang re bua gape ka letsatsi kgwetsa motho ka re kgwedi ya bašwa re bua gape ka dintlha tse di akaretsang gape le se se botlhokwa mo matshelong a rona borre Jaanong wena le moreetsi wa station se, sentse re o ka tshwaela di-platform di dintsi di mo o ka buang le rona mo teng, wa bua ka kgang ya rona, wa tlaleletsa se o batlang go se tlaleletsa ka sone. Ga jaana re na le ba bang ba baeng ba rona ka kwano ba ba e leng gore ba re etetse, ba tlile go bua le rona ka dintlha tse di ba amang. Borra dumelang, ke solofela gore leano le siame. eh lo utlwile bo rra ba tlhalositse ka kwano eh wa itse ke tlwaetse yaanong a kry nne re tsene mo tse di buang ka tse di amang maikutlo eh ga go na le o ka reng flate fela go utlwa go tla gore yaanong yaanong re re iphutse e siame ne re itsisa kwa e tshwanetse go teng boretso um tla kwa tshimologong fela ga go na le yo a batlang go tshwaela ka sengwe a re bolelele ka kwano gore ebile o batla a ikitsise gore ke mang o batla go tshwaela ka ntlha efe re tle re utlwe gore dintlha ke tse di buile rekgwele o buile ka botho um mental health malwetse a tleng a nne teng a tlhaloganye ra etse dumela ra go amogela ee ke akanya mashobane o buang ke tla kwa setheong sa Thusanang Tshwama ka mo ke tswa batla ka fa. Ee. Mme ebile ke mo ke program reviewer ya program ya borre um mens forum ya ngaka modiri molema ke gape mo um committee engwe re bitsang re re ke ya local drug action committee ke di-formation tse dintšha tse puso social development e ntse di creata jalo lebaka legolo e le gore re bue le borre le bana ba bashimane jaanong dintlha tsotlhe tse re setseng le di buile foo ya ka panele ke tse e leng gore di botlhokwa thata jaanong ke re fela gore one of the mandate e re na le yone ke gore re leke go dira di-formations tsa di-forums tsa borre mo di-area-eng tse dintsi tse di farologaneng, mo metseng, mo makeišeneng, mo dikerekeng. A ke ra itse gore borra ba na le di-social clubs. Ee. Kana ke tla gape ke ya ke araba le kgang ele ya gore a borra ba bua. Ee. Borra ba bua ga ba le ko dilong tsa bone Ee. because ba ikgothatsa kere ga e bone fela. Mare now these formations tsa di-group tse di ntseng ke tse e leng gore di thusa go aga character. Dingwe tsa dintlha tse ntse le di bua foo E nngwe ga ke e identify-a ba e bitsa ba re ke family conformity e leng gore mo go yone re bua ka di-family values um ditumelo tseo batho ba golang ka tsone moetlo um maitshwaro a nnang teng mo malapeng so dilo tseo di kgona go nna le karolo e tse pedi mo go yone e kgona go nna positive e kgona go nna negative E kgona go nna positive in a form ya gore um dingwe tsa dilo ga di le dintle ya ka ntse le di tlhalosa ga rre a ira tse e leng tsa tshiamo di dira gore ngwana a kgone go modela lefoko le la role model le tswa mo lefoko le la modeling gore Ke go imitater bana ba tseya thata seo ba se bonang go na le seo ba se bolelwang. Ka jalo, karolo ya rona ga re le borre ya ka Rre Dladla a sa fetsa go bua, ke e nngwe e ke e tshamekang thata Datley le ena mogaka. Supetsa bana gore go tshwanetse go nne jang ka gore ba go utswa le go tseya tse ba di bonang kwa ntle. I was so unfortunate, ke tlhaga kgolegelong. ke dutse dingwaga di le 15 mo go yone hmm. and then go tswe mo teng mo i'm also an activist ke taboga thata mo di-areng tse dintsi tota mo south africa mo ya ka ipharile yana hmm. now seo ka mpotsa gore nna mo go nna change e nnile eng because ke gola yalo mo dikgang tse ding di le four ke lela segolo ke moshimane ke le one hmm. le na had an abusive father ela yalo now ke ile ka iponela hela gore nako nngwe botho bo tswa mo mothong. Wena ga o le motho, go na le dilo dingwe tse e ka nnang di-forces tse di kwa ntle tse e le gore ga o a tshwanela gore o leke go i-associata le yone le tsone. Ke ka mokgwa o rona mo dikarolong tsa rona ka go farologana re le re le community, re le society, re itse gore sengwe le sengwe se o se dirang e ka nna ka puo, e ka nna ka metsamao, maitshwaro, sengwe le sengwe se aga ngwana mongwe aha tla re tshware gone moo um re bua ka ntlha ya maitshwaro mo setšhabeng ke yone a ka thusang gore ke yone kgang e ne re bua ka yone ya gore re tlhoka batho ba re ba bitsang di-role model la kere um ke bona yo mongwe gape yo o tsholeditseng seatla ke mosimana etsho dumela ke bua le matlae Okay.
Eh, ke Dabelo Podile. Eh, ke tswa ko Great Grace Church. Ke- I- I- ke- ke bua SI youth leader.

re re re gagamatse go bua wa bona go go- go bua go ka sekele ya re tshwanetse re nne intentional ka go bua um ke tla boela mo go nna mo go nna ke na le ke na le bommata ba e leng gore I th- i think e go nna easier I- i think in a spiritual format i think it becomes easier i don't know ke dumela gore go nna easy in a spiritual format nna ke na le bobrada ba e leng gore you know ga ke utlwa ke utlwa ke utlweletswe ke ba founela ke bua le bone

I'm not supposed to hold things to myself. I have to be able to what to to to release and to give to other men gore ba go fe di solution and, and things like that. Ee. Re bue re na le maikaelelo a gore re batla go bua ebile re bua ka eng. Eh yo mong gape ke yo motho ko tla rutloga dumela raitso. Eh dumela ra ke. Ee. Eh o bua mona ke mosimane gape. Ee. Wa go ga mokubitse. Eh nna ke tlo bua ka ntate ke ba le bilang tsa bua ka one. ya kgatelelo ya diritibatsi le ka tshotlakako ya ya bontate ko like go sotla ke bontate papa as such mm. eh ke tlo bua gore eh nna go leng ya ka ke a gola sentle ke ne ke gola le ntate o nang tshotla kaka a nta mafoko a tshotlo le le foko le lengwe ke tsore ke le beyang tota la serathane so le go le bua ya mm. gore o raya ngwana gore ke serathane a se lefoko le tsena mo pelo mo ebile o feletsang o nagana dilo tse dintsi gore ga go te serathate go bua keng ke gore o setse o le ngwana itse gore o serathane keng then ka feletsa e le gore none ga ke ntse ke sameka ka di-sportsong ga rate wa nkgokontsha ga ke ila mo nkgokontsha ke feletse ke tseye kgwaele ya gore ke feletse ke batle go ipolana mme ka Ka kwala lekwalo ka gore go botoka ke le sutele ka lebakeng la gore ga gona se ke tshwanetse go se boteng. Ga ke ke file lerato le ne se tsotlhe le fiwa. Ga ke kopa tšhelete na kgona go fa ngwana ausi like tšhelete. Nna ke kopa tla motho nna ke na madi wa tlhaloganya e be nna gore mara mosogo fa go radiwa motho o one why nna ke sa kgone go fiwa tšhelete why nna ka fetsa ke bona okay solution ke gore nna wa tadi tsamele ke tlile ko toropong ka itunela teng ka ijela mo di dustbin Ka itubela ditlou tseo, ka kopana le mme mongwe ba mbitsa Masenyadiwa. A ntsaya, a mpaya se. Mara ke ntse ke mo senyetsa. Ga ke kutlwa ke na le keletso e ke a seng, ke a utswa, ke a go rekisa, ke a kgona ke kgone go tsuba. A nthaya gore o feletse o tlogetse selo seo, dirisa habli e botoka. Ke a tsuba habli e ke a nna addicted. Ga ke sa itse go tsuba gape le gone ke a roroga. Hee batho! Ka antare lo e tsube o eta o e antare a re tsamaye o e kerekeng. Ka simolola ka tsena kereke mare ke a ke eta ke e tshaba ke motho nna ke rate kereke man. Ke re nna kereke ko le Modimo since a ntatlhile ke ntse ke le ngwana. Why tswile ke rapele Modimo gona lo Modimo a ntatlhile. A ntare ha o na le tumelo sengwe le sengwe se kgona go diragala. Ga ga nna gore antare a re ko kerekeng ba tsenya counseling ba tsenya counseling ke a ntse ka ya ka ya ka ya ka feleletsa ke ke bona gore le nna ke nna motho. Modimo a nthare, tsa ko go feng leo ke yone. Ke a ke ipona ke rera mo gare ga batho ka re, a ka nde le nna ke kgona go. Ke Modimo a nthare, tsa ko pele ka re, he batho, a mme le nna ke itse go opela. Ka ke sala ke tshoga ke re, Modimo ga o batla gore a fetole botshelo ba gago, o kgona go bo fetola ka ditsela tse di tse di makatsang. Ka leboga.
Kgang ya gago e a rotloetsa. Moruti o teng pele re ya kgakala, pele re ka tswa. Moruti, kgante re ne re bua ka, o buile ka kgang ya kereke. Nna le wena ne re bua ka kereke rotlhe re le ka kwano. um go na le kgang engwe re sa buang ka yone e ke utlwang gore ya go bua ka ba ba ba tswang ba bong bo e leng gore ga se bong bo kereke mo nakong e e fetileng e ne e bo amogela um ke kopa o itlhalose gore o mang le gore batsadi ga ba iphitlhela ba le mo maemong a ntseng jaana ba tshwanetse gore ba dire eng gonne ka nako dingwe re na le go fitlhela e le gore kereke le yone e a thola mo ntleng e kgotsa lona le e tsaya jaaka kereke
ke a leboga mme mme ke le ke kopa go dumedisa ba bo- ba- bareetsi ko gae ga mmogo le botlhe ba ba shebile mo thelebišeneng um ke lebogele le tšhono e um batho ba di-gay and lesbians a nka ba a nka ba tlhalosa yalo ke ke batho ke dibopiwa tsa modimo um go le gantsi ke gore wa go ba tshwantsanya le motho o o dulang a le addicted mo bojalweng or a le addicted mo um mo diritibatsing ke batho ba ba tshwanang le bao and then ke bone batho ba bantsi ba kgone go tlogela go nna di-gay or ba tlogela go nna di-lesbian e nna batho ba ba tlhamaletseng ba ba siameng sentle so go boela mo ntlheng ya gago hmm. eh, ba tlhoka go treatiwa like people like human beings ba go itsege gore ke dibopuwa tsa modimo and then ntlha ya botlhokwa fano foo ke gore ba rutiwe ba bontshiwe gore modimo ko tshimologong ga ana a bopa motho o bopile adama and then a bopa efa a dira efa a montsha mo go adama So, ga a feleletsa a segofatsa lenyalo la batho ba bong bo le bongwe. O segofaditse Adama le Efa and then a nna balekane. Jaanong, ntlha ya botlhokwa e Modimo a e buileng gape go tloga fono fo e nnileng gore, Atang le ntsifale. You can only multiply through interaction ya monna le mosadi. not otherwise and then ntlha ya botlhokwa fone foo ke goreng um we need gore re leke go bona gore re thusana jang le bana ba ba rona or batho ba ba rona bano ba gore ba itse gore go na le temana mo bebeleng ke ela gore ga ke sa gopola sentle gore mo kae um mo bebele e tlhalosang sentle teng gore go na le batho ba ba dirilweng ke modimo jalo Gore ba nne jalo. And then not gore a ratane le monna o mongwe, monna a ratane le monna, not gore mosadi a ratane le mosadi o mongwe. Mara ba dirilwe ke Modimo gore ba nne yalo. In other words, a Modimo a go dirile gore o nne yalo, you stay like that. Ga go na sepe se sengwe se o se dirang. O dula o sa ratane, o dula o sa etse eng, o nna fela yalo. That's how it is. And then, selo sa botlhokwa tlhokwa tlhokwa ke gore ga dilo tse tsotlhe tse ntse di le yalo, you don't judge these people. Ntlha ya botlhokwa ke gore o thusana le bone. Ke nnile le bone ba le bantsi mo go rona ko kerekeng, bontsi ba bone. Ba bangwe ba santse ba le teng, we don't chase them out of the church, but ntlha ya botlhokwa ke gore re ba rerele lefoko la Modimo. and then ba itse so e, e, e re leadela le ko ntlheng ya gorena jaaka rre mo teng ga lelapa um o na le ngwana kio ga a dire tsone what we need to understand go gore um bana ba basimane ba tlhaselwa ba na le di-challenges tse di leng very strong ga wa ko nakong ya ga moshe o kry-e gore go na le basimane ba bantsi ba ba bolailweng it's because so se se lekang se se mmaba a lekang go se dira is to destroy uh, the leaders tse di tshwanetse di nne teng o ya ko nakong ya morena jesu ga a na a tsawa bana ba basimane bontsi ba ile ba bolawa lebaka ke eng the main thing is to destroy the leaders tse di tlileng go nna teng tsa ka moso so re tlhoka gore re nne le these people very closely sera sa rona ke nako jaaka gale ke ke ne ke ratile thata gore kgang e re ka e sala morago mme ke a itse gore ra go nna le nako nngwe e re ka e buang ka yone wena re ka bua ka yone re le mo di-platformong tse di farologaneng kgotsa ra e tsweletsa re kwala mo di-social medieng tsa rona um mme e botlhokwa ke a leboga go na le ba le babedi pele re e tswala um tla tla rutwe ka kwa yo mongwe gape ke yo
o buang fa ke kete sesupo ke tswa mo organizationeng ya angels of tomorrow Ee. ke bereka ka programa ya fathers matter yeah so mo dipuisanong tsa gompieno ke itemogetse gore re godisitswe ke bontate ba e le gore go gongwe re na le botlhoko mm. o mo kgositsweng ke papa mm. ke ntho e leng gore e bitsa father wound mm. so mo maitemogelong a ka mo mo democracy a ka ke le ngwana a democracy a ke ile ke a bona gore um the way ngwana o re godisitsweng ka teng bontate ba rone ba godisitseng ka teng a e se the way tshwanetse go nne ka teng so ne ke re hela mafoko a ka mo bontateng ba segompieno yana um ga o ikitse gore o na le father wound botlhoko bo bo ka tswa bo kgositswe ke rejection Bokaa jo bo kgositswe ke abandonment, o latlhilwe or o rejectilwe ke bagolo. Bokaa jo bo kgositswe ke abuse ko tlung. Ba bangwe bokaa jo bo kgositswe ke addiction tsa ga papa ya ka tswa nne le motho o nang ko o nwang thata. Gore wena o kgone go nne rongwe e le gore o wa go nna papa o o siameng mo baneng ba gago, o tshwanelwa ke go siamisa botlhoko boo pele. Ene ditsela tse e le go ka siamisa botlhoko boo ka tsone ke ka go kry-a counseling ke ka go tsena kereke o kopane le baruti ke ka go ke ka ka go ka joina makoko a e leng gore na le one gompieno diforamo tsa bontate eh, le gape ke ka go ithuta ka dibuka Aha.
ke a leboga moša wa democracy ke presidente malabagane a bua ka boteng tswalo ke solofela gore ke mongwe wa boteng tswalo um re e garela ke na le ba le babedi pele ke boela mo phaneleng ya rona ka kwano go garela tsotlhe um re mo tlase ga metsotso e le metlhano yaanong tla re Tlapo. Ee, tla ke dumediseng gape batsadi ba ba tlotlegileng. Nna ke Boikago, ke tswa ko kampo ke tlhaga ko Men for Real Gender Advocacy Group. Ke NPO, ke a e gatelela eno. So se ke se lemogang ke gore mo nakong tse dintsi a re ntse yana re tlhagola tlhaga, ga re ipete kore dilo tse dingwe di na le ko thitho e tswang teng. Nkampa ka go raya ke re nako nngwe jaaka le rona re le bana ba basimane ba le goreng ke ke itlhela rre a ratana le mme kgotsa ba le mo kgolaganong, e be e le gore ka gore rre yo ga e se rre wa ka wa madi, ke nna ke simololang ke mo tsaya ka mokgwa mongwe because of ke utlwile rakgadi ko thoko a ntha a re eng ke eng ke eng ke eng ke eng. Mme go na le borre ba bo na le maikaelelo a gore ke ntse ke se Rra go ama di nka go tsaya ka go isa go go ko e le goreng ke sale ke batla go ba lepalepana mo e le goreng na rra go ana le teng wa madi kgotsa ne a ka faila kgotsa ne a ka go godimo le go tla ya ka gore o teng i'm speaking this on behalf of i was raised or ke ya ka ntse ke le kana ke re ke godisiwa ke rre yo e seng wa madi mara you never tell gore reo ga e se rragwe kapo a se rragwe it is relationship kgotsa di-costumes

Eng ke eng ka dikitla ka melao? Rona bontate ba gompieno we are being fooled ke this fourth generation technology whereby re dira dilo ka mokgwa o motho o ko Asian a di dirang ka teng mo e le goreng ke eng ga ra tshwanelo ka be re dira yalo. Ke go tsena mo ganong ke gore wa re eh, re tshwanela ke gore eh, a ke re go buiwa ka kgolagano ya bagolo le basha re tshwanela ke go fitlhelelana a kere eh, o se ka re o nkgodisa sekgale go na le thuto o ka e bonang mo mo sa bogologolo a kere Ke a leboga. Eh, tla re tseye wa bofelo pele re fa phanele ya rona ka kwano. Eh, ke a leboga re motaung Ee. leina la me ke lebogang thibedi um ke ne ke batla go dumelana le rre um mosadi le rre lekgwele Ee. ka kgang e ne ba e bua ya thuto Ee. um thuto mo botshelong jwa ga ngwana a godiswa ke rraagwe thuto mo bophelong ba ngwana a gola a sena rraagwe um ke bua jaana ke gotse ke godiswa ke mme ke sena Rre mo bophelong a ntsamaile ka mabaka a itseweng ke ene. Now ga ke gola ke gotse ke sa itse lerato le bofuthu ba rre. Ke sa itse gore a ga ke gola yalo a ke gola ka tsela e ke tshwanetse be ke gola ka yone Or ga ke tswa, ga ke gole ka tsela e ke tshwanetse ke gole ka yone. So selo seo se ntsamaisitse go kete mo bophelong because bontsi ba ditsala baka ne ba godiswa ke batsadi ba le babedi. Dilo tse ne ba tlhola ba di bua mo magareng ga rona tse dingwe ne di tlhaga o di utlwa gore mara tse di tlile ka rre ko lelapeng lele nna ke sena tsone mo lelapeng laka. So e nnile go kete mo kgodisong yaka selo seo sa gore Nna ke na le gap mo bophelong e batho ba bangwe ba se nang yone. Gompieno ka dingwaga tse di le masome a mararo le bongwe, ke na le ngwana wa mosimane yaka ke le mošwa. Ke lebane le mathata a gore yaka ke le rre wa mosimane o, ke mo godisa yang? Ke mo fa eng se nna ke sa se fiwang? A mme ka go mo godisa pila or a ka mo godisa pila? Now mare ne ke batla gore dilo tsotlhe tse ke nagana gore gape Di dirwa ke gore ga re prioritize ka le ka lefoko la se ga re prioritize thuto ya gore borre ba godise yang lelapa le le nang le bana ba bashimane ka mogala because ga o lebeletse eh, kgwedi tsa bomme thuto ya bomme e phela e rana throughout the year e rana throughout the year ka di-awareness awareness campaigns and stuff mmere kgwedi ya borre o utlwa go setse letsatsi a mabedi a mararo o na le lebila o re go tlhalogantse yaka re a re lebile kgwedi e tlang e tlebe re bua le ka kgwedi ya sedimontole mo tlebe re bua ka go raya gore wa re le malatsi a tsewe tsia um le batla go utlwa go le gontsi thata ka diporograma di tshwana le tse tsa borre a kere ke ka go tlhalwa nako sera sa rona mogaetso um eh, jaaka re go boleletse station se o se reetseng se ke motsweding fm re golaganya digital mafaratlhatlha re na le ngone ka kwano ra golaganya jalo le radio mme re mo ntlheng e re bua jaanong re garela dingwaga di le some a mararo ke tlo simolola mo letsogong la ka la ka kwano um re kabelo ditlopo re tlo bua ka dingwaga di le some a mararo mme ra sobakanya le ra laela di le soma mararo tsa temokerasi ya rona, e be re bua gape ka ntlha e botlhokwa basha, e be re bua ka letsatsi la borre. Molaetsa o tshwaretseng bareetsi re kgaogana ke o feng?
Alright, nna what I would say especially ko ko batsheng ke gore ga go na le mathata kore make sure gore re dealer ka mathata ao go sa bone go le early and if you have

Modimo will always make sure gore ha o na le pono e itseng, ha o na le mo o batlang go ya ko teng mo botshelong, le ha ntse go na le mathata a fapaneng, you are able to be empowered to get to that. So push your journey, make sure gore you get in touch with organisations tse e leng gore di na le kgatlhego mo dilong tse e leng gore wena o a di batla as an individual and then make sure that you spread across. your network gore o ska o ska swela ka mogare ke a leboga tla re tle wena eh abuti ke ke ba lepile ke a leboga morwarre um dilo di tharo tse motho o ka reng o- o ka di latlhela tsa gore borre re ka thusana ka tsone selo sa ntlha ke gore um go tshwanetse go nne le se re se bitsang gore ke poifo modimo borre ba simolole go boifo modimo ka gore ga re ya ko dikerekeng ba bikinyana mme ga re ya ko ntlong e bapileng le nngwe borre ba bantsi bomme ba bikinyana jaanong um poifo modimo ke tshimologo ya botlhale hmm. borre ba tla nna le botlhale ga ba boifa modimo ba tla re fa botlhale jaaka bašwa jwa gore ntshe le jang sebobedi gore borre ba ne le sekutlhwana se ba tla nnang le sone sa gore ba bue e nne sekutlhwana fela sa gore bua rre kgotsa bua monna a ntse sengwe le sengwe se se mo mafatlheng e tle re le ene go le gongwe sa a sa se itse kgotsa sa se tlhokang a kgone go ithusa ka sone le go bontsha ngwana gore O gola jang jaaka ngwana wa mosimane? Jaaka Baebele mo go Diane 27 verse 17 e re, Iron sharpens another iron. So borre ba tlhoka gore ba loletsane go tle go nne le thokgamo mo go rona. Um sa boraro ke gore borre a ba simolole go nna fatshe le bana ba bone ba basimane, ba bue, a bontshe ngwana gore botshelo ke jo, a mo rute le ka ditsela tse ene a godisitsweng ka tsone mo bogologolong. Mme ngwana le ene a itetle wa mosimane gore Ke ngwana, ga se ntate. Le ga a ka tswa a tswa sekolong sa boshimane, ga gore gore e tla e le ntate. E sampe e le ngwana mo lapeng. Mm-hmm. E se ka re ga a tswa kwa ba itha re ke ntate. E santse e le ngwana, a reetse melao le melawana ya mo lapeng, a tshegetse ka mokgwa o a godisiwang ka teng, mm-hmm. mme tle re ko bofelong a bone bokamoso jo bo pakaselang. ke leboga raetso pastor wena o e tswala yang ke rata go go go- go e tswala jaana borapedi um gore ke rata go bua le batsadi ba ba ntheditseng ke re batsadi especially bomme ba kileng ba utlwisa botlhoko ke borre ba ba ne ba ba tshepitse go ba nyala ba ba fa bana e ba ba sa ba nyale gore sa- sa- mo nako tse dintsi le ka le ntshetsa botlhoko mo boo mo baneng ke iponetse seo ga ke ne ke gola And-e ke ka, ke ka, ke ka thuso ya Modimo ke sa neng ka lemoga seo, gore le, le ga ne ke bereka ke isa, ke isa di-grocery ko gae, ne ke bona mama a ka sa di batle. I think Modimo ka, ka tshenolelo a n- a ntemogisa gore motho o gana se ne papa a gana tshwanetse a se dire, ke gore ha a mpona o bona rre. And, and that ke sa le ka e lemoga ke tshe- ka tshenolelo. So ke rata gore fela ha ke e garela, bomme la le le mo kutlobotlhokong tlhaloganya gore ngwana is innocent o tlhoka thuso ya gago gore a gole sentle a itekanetse and o tlhoka input ya ga mme ngwana mongwe le mongwe o tlhoka input ya ga mme le ya ga rre ke rata gore sa bofelo um motheo wa society ke lelapa le le itekanetseng and rre o botlhokwa mo lelapeng go re thusa mathata a re a bona mo loagong ke ka ntlha ya gore ga rena malapa a a itekanetseng ke rata go rotloetsa borre botlhe ba ba ntheditseng ke re borre a re boeleng ko morago jaaka re ke ba lepilang tsa bua ko poifong modimong and then modimo a re thusa gore re kgone go aga malapa sentle Ke rata go rotloetsa le mosha. I was only 18 years ke lebeletse Queue Marshal e e harasa batho. Ke a rapela mo pelong ka re Modimo ke rapela gore ha ke gola ke nne le ntlo le ha e ka nna four room e ke tlo godisetsang bana ba me mo teng ga yone. and then le ga ke ka tlhoka madi ke ikry-ele fela um beatle gore mosadi a ka se ka harasiwa jaaka ke bona bomme ba harasiwa jaana and-e modimo o ntiretse fela jalo le wena o le mošwa ke rata go go rotloetsa gore ga o na le ponelo pele ya go fetola maemo a o iphitlhelang o le mo go one modimo o tlile go go thusa ke a leboga pastor ke a leboga taki um borre mo industryng re lebile thata dikgwetlho tse di lebaganeng le industry le go kgodisi ya bana um ke tle go ke tle go galela fela ka bonako mme ke ke tle go ra batsadi ke bara ke re ke kopa gore re se ka godisa di-slay queen gonne ke rona re creata di-slay queen fa ngwana a le a a simolola a a amogela sengwe le sengwe se e le gore ngwa se amogela mme um o mo ruta go mo or o mo spoila um o o simolola o- o o- o sa bone gore you are creating a slay queen gonne ka moso e tlabe e le motho e le goreng wa go dimanda dilo tseo mme dilo tseo ga o mo fa tsone ka maikarabelo o bo mo ruta gore dilo tseo di a berekelwa ka moso e tla tswa e ne e motho setšhabeng mo basimaneng ga e le gore ga o batle ngwana ke kopa o go dirisa condom as a belief ga e le gore ga o batle ngwana ga o batle go godisa bana wena o ipatlela gore no o tlile go robala le bana ba batho o bo o sa batle go godisa bana bao ke kopa hela gore o go dirisa condom mme moruti e ka re nkabe ke na le nako le wena ka go challenge gonne ke utlwe o bua ka kgang ya bo straight le eng kere e ka re nkabe ke na le nako le wena ya gore re kgone go e bua gonne um so se eh, bukina se bua gore a dikereke di a jaja mme ke utlwile kete go na le mo keteng kereke ya jaja mo teng um nna ne ke rialo kere a re direng jalo re godiseng bana ba rona sentle re tlhokomeleng bana ga e le gore o irile ngwana tsamaikarabelo ya eh, daki eh, nako yanke e dile ka na tota eh, eh, tla re utlwe eh, re e tswala yaanong re kgwele eh, go tswa mo tsosoloso ya botho
ee re le mora regeneration movement re batla go simolola programa e ntšha ya go buisanya le bašwa this dialogue e e leng gore e botlhokwa re busy ka di-youth dialogues re tlabe re le ko matlosana mo bekeng e e yang re e lebile ya di-twenty one um mo re ileng go buisanya le bašwa to allow them space gore ba re bolelele gore bona yaka bašwa democracy e ba diretse eng What is the South Africa that they want? Because half the time re ba tseela ditshwetso um mo e leng gore ba tlhoka gore bona ba re bolelele ba bue gore dikgwetlho tse di leng teng what are the solutions um ka tsela e ntseng yalo re tlile go bona ge re tsena mo kgweding ya july e le mans month um mandela moral generation month e re tlileng go eteletsa gape ko pele gore Ke ding tse re ithutileng mo botshelong ba ga Rolihlahla Nelson Mandela yaka e le the first democratic president wa naga gore ke eng se o tshwanetseng ya nna programa tse di intervene-ang mo borreng. Se se itumedisang Rre Motaung ke go bona borre ba yaka ba kopane ba tlhaga ko mekgatlhong e farologaneng ba na le the same passion which i know gore le wena o na le the same passion le douglas um o na le the same passion so sentlentle re le basha re le eh, borre re tlhoka go ba the right models and borre kutlwa go sena phapang mo rena ya gore we need to nurture our, our, our boy child because kgale um ne e le gore boy child o

re na le contribution ya tshwanetseng re dire re le mmogo we need to rather re iphitlhele le gore lerato le le tlhokagalang mo malapeng mo society re kgona go tsibusa borre gore maikarabelo a rona re seke ra iphitlhela re a tlogetse ka gore ngwana ga a godisa ke strata e tlile go nna wa strata re ikonesetsa jalo ke a leboga re lesiba kgwele go tswa mo kantorong ya eh porofense ya bokone bophirima ya tsosoloso ya botho kgotsa yona moral regeneration mogaetso ra dumalana nna le wena gore dikgang di dintsi re ka bua letsatsi lotlhe ga se kgang e ka batlang gore re bue ka yone ura Mme re le seteišene se, re rile lemmenyana ke leo le wena o ka itseelang mo go lone. Um o ka tswelela ka dipuisano tsa gago o na le ditsala tsa gago, mekgatlho e e farologaneng, mme re sentse ne re go rotloetsa jaaka re le seteišene gore dirisa mafaratlhatlha a re nang le one go ka tshwaela, mme o ka tshwaela gape le mo moweng. Re leboga thata ba nni le seabe mo thulaganyong ya rona. Seteišene sa rona se leboga thata, re motlotlo thata gore la bo le ramogetse ka kwano. Botsamaisi ba seteišene bo a leboga ge bua jalo mo boemong jwa bone barulaganyi ba se re le mo go sone se kopane re le mo go sone se mme re re tla re kopaneng mo radiong re kopaneng mo social medieng go tswa mo go nna beny wa ga motaung ra leboga It's a wrap.